א גוט מארגן מיינע אידישע קינדער פון כל קצווי תבל, און וועלקאם בעק צו דיין פארען און מיין טויפעל ולבן. א ווארט וועגן קאנטריס. מ'האט מיר אויסגעזאגט ריסענטלי בין איך געוואר געווארן אז דא אין לעיקוואד האט מען דאך נישט קיין מושג ס'איז דאך נישט ס'מאווט נישט די נידל כי היא זה באט איך בין געוואר געווארן אז אין ברוקלין גייט מען שוין אין קאנטרי וואס איז נייעס. אין לעיקוואד גייט מען בעצם נישט אין קאנטרי, ס'איז יא דא סערטען מענטשן וואס גייען אין קאנטרי אין לעיקוואד, סאו מ'דארף עס אביסל דייסעקטן פארוואס זאל איינער וואס וואוינט אין לעיקוואד צאלן עטליכע צוואנציג טויזענט דאלער מינימום. צו גיין אין קאנטרי, וואס וואס ברענגט אים קאנטרי וואס לעיקוואד האט נישט, סאו ס'דא אפאר סיבות, ס'דא אפאר סיבות, סיבה נאמבער וואן איז קאנטרי געט דיך נאך, ס'איז די איינציגסטע וועג וועג, די איינציגסטע פלאץ ווי די קענסט נאך לעבן א דאבל לייף, קענסט זיך נאך איינרעדן אז מענטשן אין קאנטרי ווייסן נישט ווי סאך געלט די מאכסט, אדער. קענסט דיך גיין טרעפן אנדערע פרענד און עטס קענסט לעבן, קאנטרי איז אזויווי א מאווי ווי יעדער קומט אהין און יעדער עקט און יעדער טוט זאכן יעדער שמייכלט אלץ קענסט דרוקן פאוז און יעדער איינער אויף די סקרין שמייכלט, קאנטרי לייף איז וואנדערפול ס'איז אזוי עמעזינג wow עניוועי סאו דאס איז די סיבה פארוואס סערטען מענטשן אין לעיקוואד פארן אהין אלזאו איך פארשטיי עס נישט דאס איז אבער די סיבה. די סיבה איז אז דו פארסט אהין ווייל דו קענסט זיין א דיפרענט משה אדער א דיפרענט יאסי אדער א דיפרענט דוד, איטס דיפרענט. דו גייסט אהין, גייסט אוועק פון דיינע רעגולען, וועסט דיך אפשאקלען, אפשאקלען פון נארמאלע לייף, און דו גייסט גיין אין א לאך ווי דו גייסט ווערן געביסן ביי זיבן הונדערט און אַכציק ספיסיס פון אנדערע מינע פליגן כדי דו זאלסט קענען אריינקומען מיט א דאנקינג דאונאטס קאפי קאפ אין שול שבת אינדערפרי. Wow! עניוועי, לעיקוואוד בכלל, די גאנצע מושג פון קאנטרי עקזיסטירט נישט אין לעיקוואוד, איז עס זייער א איזי טרענזישן, דו גייסט פון חדר צו חדר אן ענגליש צו וואס קאוט אנקאוט זומער חדר וואס פאר א נישטיגע פאר דאלער, צינדט מען אן א ספרינקלער פאר דיר, ביז די לעצטע פאר וואכן פונעם זומער איז דא אזאך וואס הייסט קעמפ, דעי קעמפ, וואס קאסט די זעלבע ווי רעגולער קעמפ, יא, עניוועי, נאר אין ברוקלין ווערט מען שוין ווילד, מען ווערט שוין, מען טראכט שוין, מען ווערט שוין צורידערט, וויטש אקעי פיין, דער עולם אין ברוקלין וואוינט אין קליינע לעכער, און ס'איז א עקסטערע קאנווערסעישאן פאר זיך, וואס איך האב נישט קיין כח פאר די קאנווערסעישאן וואס מענטשן זענען ביזי, דו קענסט עס יא עפארדן, דו קענסט עס נישט עפארדן. לאמיר דיר מסביר זיין עפעס. קאנטרי, איך רעד יעצט, איך רעד יעצט פאר ברוקלין פיפל אנלי. די די דיעל איז נוגע פאר מענטשן וואס וואוינען אין ברוקלין אנלי. דו קענסט נישט רידימען די קיופאן וואס איך גיי יעצט זאגן פאר לעיקוואדער חברה. אקעי? לעיקוואדער חברה האבן א אנדערע דין. און מאנסי חברה אויכעט האבן אויך א אנדערע דין. סאו, אין ברוקלין. יא, דו האסט דיין לייף סטייל איז פול מיט זאכן וואס דו קענסט עניוועי נישט עפארדן, אקעי דאס אידישע לייף סטייל זויגט, קורצן גערעדט, דאס לעבן קאסט מורא'דיג מורא'דיג אסאך געלט, מורא'דיג, און ס'טאר נישט קאסטן אזויפיל געלט, באט ס'קאסט אזויפיל געלט, וואס זאל איך טון, וואס זאל איך טון, צו זיין א פרומער איד היינט קאסט זייער זייער זייער אסאך געלט, ס'מורא'דיג מורא'דיג ביליג צו זיין א גוי, דאס איז עס, צו זיין א איד איז טייער, א איד צו זיין איז, יא. בקיצור, סאו צו זאגן דער איד ער גייט אין קאנטרי פאר די גאנצע זומער, הייתכן? ער קען עס נישט עפארדן, שעפעלען, ער קען נישט עפארדן זיין לייף סטייל פיריעד, דאס איז נאך איין זאך וואס ער קען נישט עפארדן, און געס וואט? מען וואוינט אין א פארקרוטשעטן קליינעם דירה'לע אין וויליאמסבורג, הי מייט עז וועל, הי מייט עז וועל. צוויי חדשים א יאר, אלעס אנדערש וואס ער טוט, וואס ער מוז טון און ער קען נישט עפארדן, ברענגט אים נישט קיין פלעזשער. הייבן אראפגיין די ליסט פון זאכן וואס קאסט צו זיין א איד, וואס ברענגט אים זיראו פלעזשער, מען רעדט נישט דא פון א רוחניות'דיגן פארנעם, פארשטייט זיך, מען רעדט דא פון צו ס'איז גראסעריס, צי ס'איז שכר לימוד, צי ס'איז קליידונג, צי ס'איז שטינקענע קאפל, די קאפל איז נישט פארשטינקן, וויאזוי שעמסטו דיך נישט צו זאגן, דו וועסט פארשטיין וואס כ'האב געמיינט, וואס קאסט היינט פאר א שטיקל סחורה זיבן אכט דאלער, כ'מיין וואס, פער ציצית פאר פֿינף און פֿערציק דאלער, כ'מיין טאטי וואס ווילסטו דא, באט עניוועי, סאו דאס איז נאך איין זאך וואס ער ווארפט צו. צום נישט קענען עפארדן סיטועישן און ממילא דיין צמאל פארשטיי איך אז ער גייט ארויס אין די קאנטרי ער וואוינט אין א קליינע דירה'לע און פארשטייט זיך אז ברוקלין איז אויסגעלאסן און אלע אנדערע זאכן וואס מ'קען מסביר זיין וואס קען זיך לייגן אויפן שכל הישר אויב די דיטעטשט דעם עמאושענעל עספעקט דערפון. פיין לעיקוואד אבער לעיקוואד. פארשטיי איך נישט פארוואס מענטשן אין לעיקוואד גייען אין קאנטרי, ס'איז דא אפאר סיבות פארוואס מענטשן גייען פון לעיקוואד אין קאנטרי וואס מ'האבן שוין ערוועינט, סיבה נאמבער וואן איז די קענסט עקטן אין א מאווי ווען די גייסט אין קאנטרי, ווען די גייסט אין א קאנטרי קענסטו ווערן א עקטער, יעצט אונז אלץ פארשטיין עפעס, א מאווי איז אזוי ווי א גראמער, א גראמער. איז אויך עפעס, מ'גייט גיין אף טאפיק פאר א סעקאנד, סתם ווייל איך דארף אביסל מסביר זיין וואס דאס מיינט גראמען. גראמען גייט מיר מורא'דיג אויף די נערוון ביי א חתונה, פארוואס? ווייל דו צאלסט פאר א מענטש וואס ער, די מחותן, און די מסובים ווייסן אז יעדע זאך וואס גייט ארויסקומען פון זיין מויל יעצט אפן מחותן איז הוילע נארישקייטן וואס ער, די מחותן, און דער עולם ווייסט אז ס'איז שטותים טבולים. דאס איר לערנט, צו דאס איר געבט צדקות, און דער גראמער און דער מחותן צאלט עס פארן גראמער, ער זאל גיין זאגן זאכן אויף אים וואס יעדער ווייסט אז און ער פילט נאך גוט, יא, און דער פאקט אז דער גראמער וואס נעמט דריי טויזנט דאלער א נאכט שטופט מיר נאך שבת געלט, שכוח פאר די ליגנט דאס יעצט געזאגט פאר מיר, וועסט מיט אויסגערופן אז און דער פעטער און ער טוט דאס און ער טוט יענץ און יעדער קוקט און לייק וואס, און דער פעטער אליין קוקט לייק ניגער וואס, סאו. און נישט שטיפסן נאך שבת געלט, שקויעך, שקויעך פארוואס? יא, גראמען איז עפעס וואס איך פארשטיי נישט, איך פארשטיי דו האסט מוראדיג ליב וויאזוי פינקי וועבער צעוויינט זיך אויף א מייק, באט יא, איי דאנט אנדערסטענד די האול קאנצעפט, סאו די זעלבע זאך איז די קאנטרי, קאנטרי איז גראמען, דו און יעדער אין די קאנטרי ווייסן עקזעקטלי

פארוואס לעיקוואדער מענטש, סאו עגעין, ס'האט נישט קיין שום פשט, ס'האט נישט קיין שום פשט א לעיקוואדער מענטש וואס וואוינט נישט אין שטאט, האט שוין א נארמאלע שיינע הויז, זיין זיין חדר און זיינע פראגרעמס אלעס אין שטאט קעיטערט אים, ער זאל נישט דארפן שיקן קיין יונגל אדער קיין מיידל אין קעמפ, און ער זאל נישט דארפן גיין אין קאנטרי, און מיט דעם אלעם גייט ער אין קאנטרי. סאו די אייבישטערס רחמנות האבן אויף אים, ברוך השם די מום על כל פנים גוט שבת. די צווייטע סיבה פארוואס מענטשן גייען אין קאנטרי איז ווייל ס'ברענגט צוריק אזא נאסטאלזשיק פלער, ס'ברענגט דיר צוריק אזא ראמענטיק מעמארי פון ווען דו ביסט געווען יונג, האסט עפעס א וואויד אין דיין לעבן, ס'אזוי ווי דו בייסט אריין אין א טשאקלעד ראגעלע וואס איז נאכגעמאכט געווארן דף על דף אזוי ווי דיין באבעס ראגעלע און ווען דו געסט א בייס אריין דערין פליען אריין באטערפלייס אין דיין קאפ, און ס'ברענגט איר צוריק עקזעקטלי צו דעם אלטן ווילאמסבורגן אפארטמענט דארטן אויף לינטש סטריט, און דער שמעק פון זיבן און פֿופֿציק יעריגע קארפעט, דאס איז דאס איז זאכן וואס דו קענסט נישט, דאס איז עמאושענס, דאס איז אויף העכערע ספערן די אלע מינע מעמאריס. סאו קאנטרי לייף ברענגט דיך צוריק זאגן זיי, דעי סעי.

די חברה סאוט חברה וואוינען אין א דעוועלאפמענט און זיי לעבן אין קאנטרי א גאנץ יאר, זיי רעדן זיך איין זיי זענען אין א קאנטרי באט עניוועי דעטס אלל פאר טאדעי ביי.